Abaminto abarigereria b'echaneli yaito y'Enseka y'Ekegusii, karibu naende. Togenderete kobaakera mbuya mono ekiagera mwagerire togendererete kobaretera ebipindi ebi ase eng'encho abange baino nkonagoto taimore ng'a egepindi mbuya kere amang'ana aya namaya toretere. Igo naye onye kwarigereria rituko ria ritang'ani rero, gokwanyorire ng'a amang'ana aya togokorentera mbuya are, nabo okona gotobekera egento keria thumbs up, gwateba like, egere naintwe twarema ng'a abanto togotebia amang'ana aya mbayatagete, ntona korenta ebinto abanto batatageti. Bono rero ntagete kobaretera. egebindi ki'amang'ana gose amarieta Abagusii baare gwatora bobe, barirusia ase Egeswahili, barirusia ase Egesongo, gose ase Ekehindi, baribeka ase Ekegusii. Bono otari komanya ng'a nki riaminetwe nerieta eria. Aye namarieta amaya tu. karibu, nabo okonyora omogaka omonene ogoteba ng'a iga nagenda egesubari kiane giachia korigigwa kiabora. Bono bwakumia ng'a ng'aki omogaka ateba, egesubari ginto ki eke. Aye buna okorarenge ributa mbe, nki okorenge eke abagusii bare koroka Egesubaeli? Ring'ana eri nari ntagete kokorentera. Ekero ebiina biare koba aa iga gusii. Mono ebiina bi'amaremo, ebiina bie chiombe, kware konyora omonto anyuomete omosubati, taakana chiombe, ebiina bi'okona gosukia orobebe, na ebinde. Igo kware konyora efile ekoigorwa erinde ebinto biao biabe kwoo, amaroremi kari kwarua kwaigorerwa efile. Bono ekero mogocha ekoti, engaki eria nabasongo barenge mono abajaji, erinde jaji otebe ng'a where is his case file? omogusii oigwe ng'a Case File, ere oteeba Egesubaeli. Igo Egesubaeli engencho yaye igo yarenge Case File, efile y'ekiina kiaye. Eri nari ring'ana ritang'ani nabareteire. Ring'ana rinde nkobaretera. Ndiria okonyora omonto are gokwana tinosi kwanya koriigwa, agoteba ng'a nagenda mwaye nanyora mamisabu taiyo, gose goteba ng'a aria ase ngokora egasi mamisabu iga atoete obokong'u. Mamisabu igo riarenge erieta ri'ekehindi, riaruete korwa ase ekehindi. erieta Memsahib. Memsahib ni mama mkubwa wa nyumba. The, the Lord, omong'ina rende oria omonene ase enka, onye orenge gose nomokungu bw'omohindi, nere ore kaiga ogotebereria abamura emeremo ogwenerete gokora, ekero omohindi asokire, erinde orokwa Memsahib. Abwo nabaini bare komoka boigo. Bono Abagusii bakaigwa Memsahib ase ogosimia koria tore rieta eri, bagateba Mamisabu. Igo Mamisabu nomogina ase enka oria omonene, omonyene omochie nere Mamisabu. Igo mwaigwete amarieta ayio buna arenge gocha. Erieta rinde twakaigure gose nonya naye kwaigure nerieta Amangitebu, ng'a nagenda nanyora abasigari na Amangitebu barenge goaka. Amangitebu igo omogusia aigwete erieta Mark time.

Kiogontebia na kero kiogontebia ekero mark timing banto tibare gosuka iga ateneine ase aria ase are bono namagoro oko akona goaka ase chi drill chiri chiaye bono chi drill chiri barenge gokora abasigari nachio abagusii bare koroka chi drill etiriri gose ng'a ne chi drill bagokora yarenge ng'a military drills gose police drills. nero bare koroka chitiriri. Erinde nkobaretera nerieta ekonini, gose chikonini, emiaka eria emekoro, ekero abasongo bagocha, igo banyorete oborwaire bwa malaria bwaichire ase egusii mono, nabwo bwachandete abanto. Amarwaire ande tarenge amange buna oborwaire bwa malaria. Bakareta amariogo, na eriogo erimo riachete riare gokonya mono neriogo riria ribwate quinine. Bono Abagusii bakaigwa erieta quinine Bono gakoegwa eriogo oteba bana aye guchi konini, na kwinini eye tari igo bare kobeta esindake, igo kware koegwa guchi ntetere kwanywa. Bono gwateba ng'a take some quinine tablets omonto oigwe rende ng'a ne konini. Igo ekonini nonye bagoteba ne chintetere korende igo yaminetie ng'a. Eri neriogo ririare korosigwa korwa ase omotwe oria okorokwa Cinchona, barosia erieta rie eriogo rikorokwa Quinine, nario erio Abagusii baare gwatora bobe. Erieta rinde ntagete kobaretera nerieta Esorobi. Ekero. Abasongo bachira bagachaka korenta amang'ana y'oboremi, oboremi bwa agriculture. Bono kobarentire amang'ana y'oboremi bwa agriculture, nigo bare gotoma abanto baria bare korokwa extension officers. Bacha kworokia abagusii, babatebi ng'a, Bono beka emeraba iga, beka emekabete iga, bamanya goteba ng'a naende bono, erinde koenekia ng'a amache arure mogondo atirimbokire goch- roche, bakabati ng'a igo gwake eslope iga, ake eslope buya, nonye baria bare kogenda amashamba. Koricho ase okona-korema koria ngotebi barenge baaka chislope, otebi ng'a aka eslope igaa. Bono eslope nere eye Abagusii bagocha koroka esorobi, beka esorobi buya eslope. Nonye ne chitinga chiria chi'amache chiachete. korwa Bohindi na Pakistan chiare gosia ebituma gose ebibando, kware konyora ng'a orotuba ndore rware kobekwa rirorio roria rokoira amache ase ekeberia. Igo bare korosia etinga eyio ase eslope ere engiya. Bono oria ogochia korosia etinga ote ng'a you must look for a nice slope igo rende oteba ng'a origie esorobi. ase esorobi ase amache akominyoka buya, nao erieto erio esorobi riaruete korwa, nonya abanto bakorokwa sorobi ase egusii yaito, nao erieto eri riruete korwa abwo. Ase igo ase ekepindi kerache, naende ntobarentere amarieta ande buna ayio.